ciĩko cia kũnyamario na kwagagio makĩria kĩhiko-inĩ na ningĩ gũtũngio maũndũ maingĩ ma ruo na me magigi ti ũndũ mũgeni thĩinĩ wa bũrũri witũ ona ningĩ mabũrũri-inĩ marĩa mangĩ na nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya irema mũthenya wa ũmũthĩ tũramũrĩka ciĩgiĩ gũkorwo mũndũ akĩagagio makĩria kĩhiko-inĩ gĩake nginyagia agatua matua ma kwehera hihi turenda kumenya mugeni witå wa muthenya wa umuthi ni maundu mariku maya agereire eri kihiko-ini giake nginya gi- agituma kana maundu macio magituma akorwo a- wa kuga cigana ni cigana na nguikara muturire wakwa ndi wika ni riakwa ni wanjirå wa ngata o ta uria tugithiaga na mbere na kumenyithia ati tabarira ya irema ni ya kumurika nguraro nyingi cia ngoro iria we

Uh, mam wĩ karibu mũno thĩinĩ wa sesheni ya wega tv na ngakwĩhoya ũrore kamera yaku mwena ũyũ ũkorwo ũgĩtarĩria mwĩroreri kũrĩa ũkiumĩte marĩtwa maku nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na kũigua rũgano rwitũ thengiũ mũno cirũ Ah, niĩ ha marĩtwa njĩtagwo Teresia Nyanjogu wa werũ But uh, Waweru is my late dad. He rest in peace. But mami eho, maitũ Rosemary Wanjirũ. Ngaciarĩrwo Nairobi. Ah, no ndagĩtigire gwĩtwo Waweru despite kũgerera irema iria ndagereire in my previous marriage. Rĩu njĩtagwo Teresia Gĩtonga. Ndauma ciarwo Nairobi, ndaumire kĩhiko kĩu ndaumire, no ndacokire ngĩona mũthuri ngĩhika ũthaya. Na ndĩ nyina wa ciana ithano na tũcũcũ tũtatũ. Wow. Na ngacokeria Ngai ngatho nĩ hau anginyĩtie. Ah, Niĩ nyumĩte itũra rĩa Kahawa West nĩkuo njikaraga, kuo mũciĩ wakwa ũrĩ. Na nokuo wĩra ũrĩ. Nokuo ndĩna mũkawa wĩtagwo Occupy Restaurant. Na nyumĩte mũciĩ wa ciana mũgwanja. whereby one of us nĩ apassi- two of them have passed away Sorry. tũgatigwo ciana ithano na maitũ witũ na mũciĩ ũrĩa angĩ kĩhikĩte aciari makĩrĩ ho na arĩa othe maciaranĩirwo na mũthuri that is my background Wow, thengiũ mũno nĩ gũtũtarĩria nginya wĩ nyina wa ciana ithano, cũcũ wa tũcũcũ tũtatũ. Ah, Ndĩrenda haha wahutia atĩ nĩ wahikĩte. na ũgĩcoka ũkiuma. Hau nĩho ndĩrenda tũmũrĩke makĩria tondũ andũ aingĩ thikũ ici makoretwo makĩgerera nguraro nyingĩ makĩria thĩinĩ wa ihiko ciao na kũrĩ amwe mateyumĩragia tondũ mũndũ nĩ aretigĩra hihi ndauma kĩhiko-inĩ gĩakwa-rĩ, ciana ciakwa igwĩka atĩa. Kwĩ mũndũ wĩ hau kĩhiko-inĩ gĩake nĩ ũndũ wa ciana, kwĩ mũndũ wĩ hau kĩhiko-inĩ gĩake tondũ nĩ areciria auma hau ndakona mũndũ ũngĩ, na he mũndũ wĩ kĩhiko-inĩ gĩake tondũ nĩ areciria mũthuri ũyũ ena mbeca ndauma haha nĩ ngũthĩnĩka makĩria. Hihi wee ma'am nĩ wagereire maũndũ maingĩ na wakiuga ihinda rĩrĩ ũrĩ gĩtagwo wa Gĩtonga na nĩ tũkwenda kũmenya rĩtwa wa Gĩtonga kana Gĩtonga rĩaumire kũ? No mbere ya macio reke twambe tũmũrĩke rũgano rwaku rwothe kuma harĩa mwakĩambĩrĩirie na mũthuri waku wa mbere na nĩkĩĩ gĩatũmire mũtigane? Kĩhiko gĩakwa kĩa mbere nĩ kĩa mwaka wa 1988 na it was, I was still in school. Uh, I was in form three. Ngĩgĩenda na haha nĩho ngwenda kuga mũndũ ndakahikage tondũ nĩ agĩenda tondũ nĩyo yatũmire ngauma mũciĩ na ngĩthiĩ ngĩhika and I went all the way to Mombasa ngĩthiĩ ngĩgĩa mwana wakwa wa mbere 1988 September 15th Ah, ndiaikarire mũno Ah, in 1990 I got my second born in December o kairĩtu getagwo Wanjirũ but kĩhiko kĩu nĩ kĩarĩ na Ruo rũingĩ mũno but it was tondũ nĩ ndorire mũciĩ nĩ ndĩretigĩra kuga nĩ ndĩrahĩtũkĩra maũndũ maritũ. It was a very big challenge ya gũkorwo nĩ ũratigwo ũtarĩ gĩa kũrĩa and you see it's just from school ndinarĩkia and then my parents nĩ marĩ na hopes na niĩ mũno I was very bright in school I know A, na aciari akwa nĩ maagĩire na kĩrema kĩnene mũno manjaga mũciĩ. So ndiendaga kũmera nĩ ndĩragerera ruo because I remember nĩ manjaririe mũno nginya magĩũka my father agĩtũmana Mombasa ngĩoneka na agĩthaithana mũno njoke mũciĩ before I got my first born. But since nĩ ndarĩ na that fear, ah, ya mũciari na nĩ waigua no ũrenda you see wĩ mwĩ cukuru that love life yes eh, njirenda kwehera Na ngĩrega ma'am, ngũcokia o hanini tu ngũcokie thutha i Ah, mũndũ ũyũ mwacemanirie kũ mwacemanirie thukuru mbere ya ũgĩte nda kana gwathire atĩa Ah, kũrĩa twaikaraga rĩ Eastlands rĩ the cousins wa our neighbors so that is where we met Oh. ndathomagĩra cukuru ĩtagwo huruma high school so nĩ okaga gũcera neighbors ciake rĩmwe ngiuma cukuru tũgĩcemania ũguo so we started there Uh, so niä aciari matåmana njoke I never went back but i remember my elder sister na nä arapacire december nä okire uh, na agä kora O we nĩamenyire tu ũrĩa ndĩraikara na acoka mũciĩ akĩmera my Kikuyu name is Nyanjogu akĩra my ma parents Nyanjogu is passing a hard time no ndarenda kwĩra mũndũ me from my research mami mahũrĩra ngĩmera sha I'm very much okay but come getting my fe- second born niĩ ingĩagĩire mwana mami nĩokaga Mombasa mam Kim no agĩũka ndarĩ clinic Na mũthuri ũcio wakwa arutaga na railways. Ũguo akinya ambire kuoywo nĩ ma- nĩ maĩ, ambire kuoya mami amũrehe mũciĩ. Amũrehe mũciĩ rĩ, ndiarĩ kuo, ndarĩ clinic. A neighbor who know, who knew what I was passing through, augĩte rĩrĩa akona mũndũ witũ no akamwĩra to ndiugaga. So she got that chance ya kũ meet mum. Tondũ rĩu akinya rĩ, mami atigĩirwo my neighbor, ngĩrwo clinic.

Eeh amba ũtige Kariũki oke mũthuri wakwa etagwo Kariũki. Na thaa icio nĩkĩ kĩu wageragĩra nĩ kũhũrwo ĩ kana kwarĩ na. Mbara ya heho ndũkaheo irio ũguo and you see um, ndĩ mũgeni Mombasa but the good thing of it ndarĩ very active na gũtumaga itambaya ici cia crochet so that is what I used to do nĩgetha nyone kĩũ Kĩndũ kĩnini. mũndũ ũcio nĩ ariuma ena, ma- ena extramarital affairs nja ndaroneka oya mũcara nĩ wa mwaga wiki ĩmwe you are all alone Thibitarĩ nĩ ũretwara ndarĩ na ihinda iritũ mũno Mombasa and I don't have anybody with me so mami nĩ anjĩire niĩ ndĩraigua ta ngũgũtiga na nĩ wakinya kũgĩa ciana igĩrĩ ngĩmwĩra reke tũkorwo twĩ na ũgĩ mami akĩnjĩra ngwamba gũthiĩ na Wangari my first born is Wangari na ngwĩra Kariuki ndathiĩ na Wangari tondũ wĩna mwana mũnini your sister uma college in two weeks time acoke na Wangari nĩgetha Wang- um, Njeri oke akũhiũhĩrie So Kariuki ũkaa rĩ tondũ nĩwe G ndaria ũru wake rĩ nĩetĩkĩire mami athiĩ na mwana and I had a one Shiro arĩ one month so mam agĩthiĩ na mwana that is in 1991 di- January now tondũ ndagĩte mwana December so athiĩ rĩ yarĩ wiki ya mũico wa mweri as usual ya mũcara akĩ disappear no niĩ rĩ mami nĩatiga banga akĩ- anjĩra reke thiĩ mũciĩ

Nake vava hĩndĩ ĩyo nĩguo athurumagia ngari ya kũũre moke mm. ũguo astopirwo ngĩti-inĩ me na elder brother mm -hmm. makĩrwo tiga igũthiĩ nĩ ahaica mbathi ũguo niĩ ndokire na kana gakwa ka ngenge ka mweri ũmwe mm -hmm. ngĩkora manjetereire thĩnjĩirwo nĩ mhm. ndaririre mũno tondũ niĩ nĩ ndakĩ disappointed aciari mm. ngĩnjetera na wendo mũingĩ mũno na makĩnjĩra njoke mũciĩ mm -hmm. and ũrĩa ngũigua ngwenda gwĩka njĩke but ciana ciĩ moko-inĩ mega so i came back with my one month old daughter na kau kangĩ karĩ two years so much malnourished ngĩũka nako so my parents nĩ marutire wĩra mũnene mũno wa kũrora ciana icio na kũ make sure they are in good health

Akĩmũria nũ nĩ Kariuki. Ama akĩmũria matha ndĩrenda kũmenya kana andũ akwa me kũu. Mami akĩmwĩra me gũkũ. But uh, Kariuki mami ũrĩa akĩnjĩtaga ta mwana wake akĩmwĩra Nyanjogu ndaiganĩte kũhika reke ngũrerere aigane kũhika na ndiĩhorete gĩtanda gĩake. na ndirarĩ na ciana cia kũhe iria ke ngũhere ciana iria igagwĩta ndadi wega angĩkorwo thutha wa mĩeri ĩtatũ nĩguo wacaria andũ aku na ũhorere na mathaa agĩtinia thimũ and since niĩ baba witũ arĩ mwĩtigĩre kũu ndangĩagĩkinyire Um, baba witũ arĩ wrong number gũtirĩ mũndũ ũngĩ agĩkinyire gwitũ na tondũ matiakĩracĩtie kana mageka ũndũ rĩ ũguo ndagĩũkire so he stayed that way gwitũ okire baba akua magĩcirĩa mami still too soft

ka wendo ithuĩ ũrakĩmenya Mm. no Hĩndĩ bahasha-inĩ rĩ thutha wa mĩaka ta ĩtatũ rĩ ekĩra magana merĩ me we are fr- very free Okay. with my mom so mami nĩ atumũrire marũa ona itarĩ ndĩroka after three years ĩĩ rĩu ndakinya kuma wĩra-inĩ mami akĩnjĩra he mũndũ wa kuma haha ĩ no nĩ mwagĩtigĩrwo magana merĩ ma mĩaka igana ĩtatũ nauga nĩ agoka rũciũ ngĩmwĩra ndigathiĩ wĩra nĩ ngamweterera reke agoka ngore So he came the following day oka agĩkĩnjoya ĩ ndĩrenda tũcokanwo bla bla bla ũrĩa tu athuthi mokaga na maũndũ now he's coming because my dad had passed away so gũtirĩ mũndũ ũngĩkĩra block Ũngĩmũria, mhm. Ah, ngĩmwĩra kariũki niĩ ndakwĩire ingĩgakĩa ũguo ciari bathi ndikahũra niĩ nĩ ndakũhe rũtha ũkahikanie ngĩaga kũrĩkia cukuru nĩ we wamenyire ũirĩtu wakwa wahe ciana igĩrĩ ũtarakĩta for so me I've just given you that freedom go get married me I'll just cater for the children na nĩ ndakuohora na ngoro theru and that was that ũguo nĩguo rĩu watiganire na- agĩthiĩ na nĩkĩo etagĩrĩra mweri ũyũ ũngĩ ndaiguire nĩ ahikanirie so oh so he, he, wa- he just wanted a confirmation koguo arĩ ona mũndũ ona Arĩ o- mĩaka ĩno ĩĩ, yothe ĩĩ, tatũ so- aracoka arĩ ona mũndũ rĩu agĩũka maybe akore baba nĩ akuire ũrĩa mu- warĩ mũkari but uh, agĩkora me have got my own stand uh, na still baba wao nĩ aregete gũkanahikanio na agakĩmwĩra manjĩtaga nyina ahana Atanakua nĩamwĩire mũciũ ndũkanaingĩrie mũtumia ũngĩ tiga nyina Ahana, something I'll explain later which affected his life tondũ ona mũtumia ũcio nĩacokire agĩkua. Eh, and he went and got married and me I moved on with my life ngĩrera twana twakwa ngiuma kwa mami ngĩhota kwĩrũgamia. After seven years nĩ ndathũire arũme mũno tondũ nda mũndũrũme anjaragĩria ngoya ihiga tũra mũtũrĩre ũkarigwo nĩ wake arakwarĩria nĩwe waiguĩte Kariũki nĩ akũnogetie eh, because uh, that is not I, what I expected mm -hmm. and after seven years uh, maisha we are all human beings and uh, na ngĩra mami niĩ ndikahika mm -hmm. after seven years Ngĩgĩa na mũrata. Na ndagĩa mũrata nĩ divorcee. Ah, kũgĩa mũrata nĩ ndoha nda. Na Ngai nĩ wa matha maingĩ akĩhe mwana wa kĩhĩĩ. Mũthuri ũyũ twagĩire ũrata nake nake a- matiganĩte na mũtumia nĩ kwaga ciana, tondũ mũtumia akĩgĩte mwana wa mbere, acoka agakĩaga ciana na agakĩrutwo nyũngũ. So nĩ a insistire because mutumia wa mbere akĩrĩ na kairĩtu ndiakĩgĩa kĩhĩĩ mm. nĩ ũrakĩmenya athuri ũrĩa makoragwo mena yeah. kĩna mwana wa kĩhĩĩ mm. so nĩ arehire pressure muno no tũikaranie na ningĩ kĩmwĩra o ta ũrĩa ngai ũtũraga muoyo mm. ndingĩgĩkũhikĩra gĩtũmi nĩ tondũ ndingĩenda mutumia waku akarĩra ugage ndatũmire mm. ndaingĩire gwaku ngĩmũ- ngĩmũnyũrũria nĩ kwaga mwana so nĩ ndaregire na ngĩmũreke tũkaiguithania wamũcokia tondũ tiwe wendire kwaga mwana niĩ ndigakwĩma access ya mwana waku Ah, nĩ twagĩire na ngucanio mwana nginya gĩgakinya mwaka na ngĩmwĩra I have my stand niĩ ndiendaga mũtumia arĩre maithori ta marĩa ndaririre gwakwa kĩhiko gĩakwa gĩgĩthira na ndingĩenda maithori macio manjokerere Ah, And I pressured him nginya agĩcokia mũtumia. That is where my blessing came when my son was one and a half. Na hau wekire wega mũno tondũ ti atumia othe ũngĩtĩkĩra kana ti atumia othe mangĩtĩkĩra atĩ mũtumia wa mbere acokio mm. mendaga o kwĩgwatĩra mwena wao so congratulations mm. nĩ ũndũ ona ndiendire gũikarania nake by the way mm. so

Mũndũ akĩgĩa na interest na niĩ agĩtũmana njethwo akĩnjetha gwakwa that time ndarĩ na gathoko nyambe njoke handũ ha rĩrĩa maisha ndatuĩkire single mother harĩ kiugo nderire ngai ngĩra mwathani nĩ njũĩ mũtũrĩre wa kũrera ciana ndĩ wika nĩ mũritũ no baba nĩ ngũkũhoya ũndũ ũmwe nyũreke ndute mawĩra mothe no ndikanendie mwĩrĩ ũyũ wakwa ndere ciana Good. na niĩ rĩu kĩhinda kĩu ndĩragĩa ka second boy niĩ ũngĩthiĩ ngara ngara ingĩkinya njĩtagwo wa kienyenji tondũ niĩ ndarugaga mũkimo ngaũpack na tũ polythene ngorũria nyanya mĩkwa nginya ma garage Wa. Aha. rĩu after rĩu ndagĩa ka boy nĩguo my sister nĩaigĩte cereal handũ kahawa west ngĩmũhoya ahe kabanda hau nja ũguo ndaigĩte thoko so in the morning ngathiĩ marigiti ngagĩra indo My mother nĩ arĩ na, na matatũ Isili. Hau nĩho ndamwĩrire anyandĩke thaa inyanya nĩgetha thoko ĩkahe irio cia ciana, mũcara wa matatũ ngona rent. Thaa icio matatũ ũratwĩka Metallica, ikanga kana? ndĩ ikanga rĩa kũhũra macini. Nĩũĩ Isili nĩ kwahũragwo macini? Aha. Ĩĩ, nĩ niĩ ndĩhinga wĩra hwaĩ-inĩ. Matatũ ndatwara kwa mami thiĩ hinge thoko yakwa nĩgetha rũciũ ngaroka thoko hote kũ manage. mũciĩ wakwa so in that ka process nĩho twacemania na mũthuri ũcio handũ macakaya-inĩ na akĩanjia kũni approach agĩcaria gwakwa rĩmwe hingĩte thoko ngainũka ngĩigua kwahũrahũrwo na tondũ kwĩ mũndũ ndagũthĩte na cuba njogothete rĩ ngĩciria ndoka kũragwo koguo ndwarĩ mwega ndwendaga itherũ ndiendaga itherũ ya mũndũ ndatumithĩtie ndigi kenda ritho anjogothete so ngĩciria nĩo moka kũnjetha but rĩu ngĩ- ngĩkora nĩ acio twarĩ nao committee so akĩhe interest yake ngĩmwĩra mbothi niĩ ndĩcirie so after a month we met again tũkĩarangia and we became friends for like eight months Twarangia because kwao matireretwo na ũhoro wa kanitha. No niĩ nĩakũire niĩ tũkoragwo twĩ kanitha, ciana ciakwa. So niĩ ndambĩrĩirie kũmuonia ũhoro wa kanitha. After kĩndũ nine months akĩnjĩra ta maka nĩtũrenda gũthiĩ kũgeithia mamu wanyu. Ngĩmana mamu ũrenda kũgeithia? Ngĩmwĩra ĩĩ. Ngĩmwĩra nĩtũthiĩ kwa mami. Tũgĩthiĩ na ngĩra mami ndĩna mũgeni, twathiĩ nĩguo twarĩkia kũrĩa erire mami atĩrĩrĩ, and me I never watch I never knew what she wanted to tell mum. Akĩmwĩra niĩ mother nĩtwoka-ĩ, na ũrĩa nguga njiyĩrĩte ũyũ, akĩmwĩra niĩ ndĩrenda kũhikia Nyanjogu. Mami akĩmũria atĩ wauga atĩa? Akĩnjũria njugithie ndũrĩa njuge ndũkahika, ngĩmũria ndaciguĩra haha na ndiũĩ kana nĩkĩo gĩgũtũmaga oke gwitũ. O na niĩ ngwendaga gũgũcokera o hau waugĩte ndũkahika. Ee. Mami akĩmũria atĩrĩrĩ, Gĩtonga wauga nĩ ũrahikia Nyanjogu nĩũĩ ena ciana cigana? Mũthuri ũcio augire ciugo ici, Mother, nĩ njũĩ ena ciana ithatũ. Niĩ njiarĩte nja na ndiũĩ irarerwo nĩ a. Aya ndareherwo nĩ Ngai nĩo akwa na nĩ ndatua itua nĩo akwa. So ngĩra mami nyita reke twambe tũthiĩ ici nĩ tũgoka gũkũhe mũthenya ũngĩ nĩ ona ndakũnjĩrĩte so we went we continued with, with life in 1999 ngĩoha nda na ndiĩtĩkĩrĩte gũthiĩ gwake niĩ ndio gwakwa rĩu ndoha nda rĩ he handũ hau twakĩte rĩ nĩ agũrĩte tene akĩnjata twambĩrĩrie gwaka na haha mm. so we started the process tũgĩaka ndĩrĩ ona dani ara insist thiĩ no ngikarega but when i was about like uh, ndigĩtie mweri ũmwe njiare nda yakwa ya mĩeri mũgwanja rĩ ngĩgwa ngiunĩka kũgũrũ ngĩte gũtwara mabundi mm-hmm. ũguo ndarĩ na plaster ngĩkwĩria kũheo mwana rĩ ndĩ o gwakwa no ngĩ decide rĩu njikũrũke tondũ nĩ ũkĩũĩ andũ aya rĩ nĩ ũrakĩigua he mũndũ ũrauga nĩ ndĩrakĩrwo nĩ ngũikũrũka kũrĩa ah ngiuga let me just go reke ndige kuga ndikũhika so ndigĩtie one month heo mwana ngĩthiĩ kũu tondũ nĩ twakĩrĩkĩtie gwaka rumu ta ithatũ ngĩthiĩ mũciĩ wakwa ah ngĩthiĩ ngĩetha thoo ya cuma ngĩruta plaster ta imagine ingĩthiĩ labour ward na kĩrĩa na plaster Come March ngĩheo mwana through CS ngĩheo baby boy he was so happy twagĩa mwana kama but my marriage ĩkĩanjia kũgĩa challenges ndahika nyĩrĩ ndĩ wa kĩambu na njũrie rĩ ah, aciari kana bamĩrĩ ya mwena wa mũthuri rĩ kwa Mr. Gitonga kana ndĩmũke- ndĩkĩmwĩte Ĩĩ. dada Ah, matiaiguaga matiarigagwo wahikia atĩa mũtumia wĩna ciana hau ithatũ nĩho rĩu ndĩroka hau nĩho rĩu ndagĩire na challenge tondũ nĩ ũragio waga o kairĩtu but i thank god for my husband wherever he is up to date mũthuri ũcio arũgamire naniĩ akĩrũgama naniĩ makĩgeria kũrehe bunjo but she stood by me Yakinyire handũ tondũ ndagĩa baby boy nĩ etanire mbũri. The family never came. Family yake. Tiga brother yake maiguanĩte. But the parents ona mahetwo tigiti matiokire. Rĩrĩa athire mũciĩ aigua mĩario ĩrĩa ĩkuo tondũ etanĩte gwĩ September rĩ. Athiĩ December aigua ũrĩa kũrĩ rĩ. Okire akĩnjĩra reke ngwĩre. I'm making my decision today. February ya 2001 tondå ndagä mwana 2000 ndĩrathiĩ kũracia na kũhoya ũhiki Wow. april mweri mũgwanja nĩ ũhiki nĩgetha metĩkie ndũrĩ kũndũ ũrathiĩ noguo nĩguo ekire acokirio kwao hau nä ekera nginya cabi atä atirä handå hangä Ĩĩ. koguo bamĩrĩ yao ĩikare yå ä gå tirä maikare moä gå tiä kå ndå ndärathiä ambire agä thiä akä ra mamu nyendete mami mũno na nja ingĩ- ingĩkũhĩtĩria ngeraga mamu wanyu tondũ nĩ andaraga akĩmwĩra niĩ mami ndĩrenda twĩke ũhiki na niĩ nĩwe ndoka kuoya mami akĩ- ma- matha akĩmwĩra onakorwo aciari nĩ aritũ kĩrathimo kĩrĩa nĩ mũrabatara coka o gĩcagi wĩre aciari aku so there's nothing they will have done na akĩmera ndirĩ kĩndũ ndĩrenda mũhe ongorwo nĩ ngari mũrenda nĩ ngacikombora mũke ũthoni Mama Charity ndarĩ kũndũ arathiĩ. Niĩ nĩ njũĩ harĩa andutĩte na kũnjokia nyũmba ya Ngai. Ndarĩ kũndũ arathiĩ. So that is what happened. Ũguo mokire ũthoni, maingĩra ũthoni makĩaga kũhoya ũhiki, akĩingĩra, akĩnjĩra ingĩra gũkũ ndĩhoere ũhiki tondũ ndinahoerwo ũhiki. Ũguo aingĩra akĩra andũ tũtirĩkĩtie harĩ ũndũ mũtanaria. Akiuga ndakorire mũtumia o kanitha na ndĩrenda kũmũcokia kanitha. Nĩ ndĩrenda ũhiki matha. Na tondũ mom knew the challenges we have from the other side, amwĩrire ũhiki ndakũhetwo ũngĩkarathimwo ũgoka tondũ aciari nĩmo rĩu haha ũyũ ũhiki tũheo nake mami witũ akĩmera "Nda- nyũmba ya kanitha ndĩhingagĩra mũndũ ũhiki ndamahetwo mangĩkarathimwo nĩ magacoka na mũthenya wa ũhiki wakwa ũgĩkinya ciro na ngĩ o andũ magĩciragia o andũ magĩciragia ndingĩhika na ciana ithatũ na ndĩrauga hau nĩ ũndũ wa mũndũ ũrĩa wĩ hau nja ũruzĩte hope waku nĩ mũige Ngai akĩhe ũhiki mwega mũno. I remember mũthuri ũyũ harĩa ndarutire mũthuri ũcio tondũ anyuaga kuma mweri ũmwe nginya mũico agĩtiga kũnyua. Mũthuri wetagwo Mũtho- Mũthee Njoka na arohurũka ũhoro. Akoretwo agũra Mercedes. Akĩnjĩta akĩnjĩra, mũirĩtu wakwa, ũgakuo nĩ ĩno nĩ wĩra ũrĩa ũrutĩte hĩndĩ ĩyo hikĩte Ĩĩ. na ndakũhe nginya ndereba rĩrĩa ũkarĩkia ũhiki waku na maũndũ marĩa mothe ũreka nĩguo ũkanjokeria ngari tondũ mwanake ũyũ nĩ twĩ harĩa wamũruta I was given a Mercedes free of charge kĩhiko gĩakwa tondũ kahawa west nĩ ndakiũĩkaine ndagĩũkĩte 2006 na gĩtonga nĩ akiũĩkaine he's an accountant nĩ mũndũ wakĩrĩ mbia Nĩ kwaga kairĩtu angĩhikia, nĩ mũndũ wakĩrĩ mũrebi. Mũthenya wa ũhiki akĩnjona ngwamba kũingĩra harĩa njĩtie gakuo ta andũ mecirie ndirakũhikia, we ũthiage kanitha. Mwakũra gathara-inĩ ũnjĩre nĩguo ngũthiĩ gwĩkĩra thu, na nĩguo ekire. Ahiki ageragu maugage hĩ, Jose mũirĩtu Mama Charity ndagũkora Jose kanitha. No rĩu niĩ ndarutagwo ũrĩgũkorwo Kasarani. anyuĩte. Ĩĩni. Ũguo niĩ ngiuma ngari ciakinya Kasarani kũngĩra ngĩmũ flash. kanitha othe magĩteng'era kanitha nĩndekire ũhiki na ngĩcokeria ngai ngatho tondũ my cousins arĩa marĩ thutha ahiki arĩa makĩrĩ kuo arĩa makĩonire nĩ agĩthiĩ kanitha magĩkiuma kĩrabu othe magĩgĩũka mahinda marĩa ndekĩrirwo gĩcũhĩ my sister my cousin anjĩraga maugire atĩrĩ ngai ngai ngai ngai Jose nĩ ekĩra mũmahagara ũrĩa gĩcũhĩ twĩ gũkũ Okay. So, a- n- ona ndatheka nĩ ũndũ wa nginya ũrĩa wa sound. Okay, aha. ĩni tondũ matiĩtĩkagia Nĩ- ngai arĩ kuga ĩ gũtirĩ mũndũ ũngiuga ca Na. na nĩ ndarĩ na nona rä u the other side the family ya mũthuri niĩ nginya keki ndarũmirie mũthuri ũngĩ to baba nĩ manogire na mauma o nĩ marakarire na nĩ mathire kana nĩ maumire ĩndĩ ya reception they are out okay aha but i thank god for my family my parents Mami witũ, niĩ kĩhiko gĩakwa, mami tondũ athomaga St Peters na Adelaide na thigari, mathoma nginya na andũ a Mũthurwa, thigari iria cia mbarathi, niĩ ndarĩ na thigari na nginya mbarathi. Ĩĩ, tondũ Ngai nĩ augĩte ĩ, na cira ũngĩhika na Ngai akĩndathimĩra mũciĩ, na thutha wa mĩaka ĩtandatũ ngĩheo kana kangĩ ga kairĩtu mũciĩ oro ũcio, na... Nĩ njokagĩria Ngai ngatho tondũ maithori marĩa ndarĩ namo kĩhiko kĩa mbere. Despite marriage ndikoragwo ĩ bed of roses. Yeah. Tondũ ona mũciĩ ũyũ ndahika, mũthuri nĩ athiĩ ũguo nĩ abutwo wĩra, aikara atarĩ wĩra mĩaka ĩtano, andũ mona nĩ wagũa, nĩ wathira. The- Airĩtu marĩ o cukuru, aya ndahika nao, na kĩndũ njokagĩria Ngai ngatho nĩ ciana ici ndahikire nacio. Icio no itũme gĩtonga akũrage gũkĩra ici ciake. Tondũ aciendete mũno. endete ciana icio mũno mũno icio no itũme akũrage atige ciake so abutirwo wĩra rĩrĩa airĩtu me secondary but I thank God nĩ ndanjani ũnyũrũrĩtio nĩ arata ũkagĩrwo kĩene nĩ andũ makiugaga nĩwe watũma Ĩĩ, ahare ĩĩ. ona nderagwo ndarire kwa, kwa mĩthaiga nĩ nĩ ndamũthũkia and you see a man agĩka accept nĩ agũa rĩ ti ta atumia ithuĩ njuĩ twĩ roho njuu Eh. mũndũrũme angĩgetĩkĩra nĩ agwa nĩ aikara wakwa nĩ aikarire mũno rĩu na ona akĩnyua mũno but I thank God today he works in Qatar Ah, na ngĩgĩa na a lot of rejection kuma from the in-laws but I thank God na niĩ ndĩ mũndũ ũrĩa ũĩ ndiũĩ kũhotwo nĩ takĩ ndarĩ na maũndũ maritũ mũno ciro such that nginya mami nĩanjĩraga ko tangĩthama west ngiuga mami ndigathama west na ndikorĩra ngoma tondũ nĩ njũĩ ngai nĩ akanjarĩra metha mbere ya andũ aya because my girls marĩkia cukuru rĩ now since financially we're not that stable mathiĩ tu computer ndĩ kairĩtu getagwo wanjirũ Ah, she's an interior designer by now

Mũthenya wa ũmũthĩ metha ĩrĩa Ngai anjarĩire na nĩguo njethaga Njeri the other day, Wanjirũ wakwa nĩ athire ũguo na agĩkĩhika, akĩgĩa mwana na akĩgĩa mũthuri. Mũthenya ũrĩa wokaga gũkĩrĩra cioka na andũ kuga rĩ, ciro gwakwa mũndũ ũrĩa wokire kuga ũrĩa woete Wanjirũ wakwa rĩ, nĩ former PC Kaguthi. Ũguo andũ moranagia Kaguthi arathiĩ kwao. Athiĩ kwao. no kaga kwa mutumia uria mwanyururagia I thank God today tondu Ngai ni andathimire ciana icio cianyururagio wanjiru agia muthuri muthuri ucio tondu ni mundu nake ugithomeire akinjia mami uyu aguthoma tani tondu ni mutwanire university na she's an interior designer today na ni mwana murathime riu ni njaragia mwana wa gatatu muthuri ugwitwo kariuki ri Ah, nĩ ngugĩte hau kabere ithe nĩ atigĩte mũgambo na akauga mũici ũcio ndũkanahikio mũtumia ũngĩ Oh, yes. gũtikanaingĩrio mũtumia ũngĩ na thome so ah, airĩtu akwa marĩ o agima nĩ ndirikanaga nĩ nderirwo my sister aikaraga Mombasa by that time onake na ũyũ nĩ akorwo ahikania na maikara na mũtumia ũcio Mombasa for so long na rĩu thutha ũcio mũtumia agĩa nda rĩ eciria amũinũkie amũinũkia rĩ macoka Mombasa no gũkua akuire o mũgamba ũrĩa wa ithe rĩu ona nĩ my sister wanjĩraga atĩ nĩ amenya mũtumia wa Kariuki nĩ arakuire arainũkire na arakua Ah, so after that na agĩikaikara nĩ akoretwo agĩa mwana mwana akua na nda ya- mwana enda Oh, oh, oh, mhm. but mĩaka ĩyo maikara hĩndĩ ĩyo rĩ matarĩ mainũka rĩ nĩ magĩte kairĩtu Mm. na rĩu aya- mũtumia akua rĩ after some time rĩ rĩu nginya airĩtu akwa marĩkĩtie cukuru rĩ ah, wanjirũ ena mwana ona my first daughter ena mwana rĩ nĩ ndatũmanĩirwo to rĩu mũ- mũtumia akua rĩ ahanyire ta hũgũya acoka gĩcagi aikara oro ũguo Ah, ngwĩciria nĩ mĩgambo ĩrĩa ya aciari, both parents, matiarĩ ho na nowe mwana wa kahĩĩ. Ũguo nĩ ndatũmanĩirwo kũrĩ andũ ao ma- makĩrĩ o kũu nĩ marakĩmenya, makĩnjĩra nĩ mathaitha mũno harũrũkio Mũrang'a nĩgetha gũthĩnjwo meherie kĩrumi kĩrĩkũ? Kĩrumi kĩu. Athuri arĩa a rika rĩa ithe nĩ ngũkora mathĩnjĩte ngue ciana. Ndiamonũhire. Ndoire o O na ndoire taxi kuuma gũkũ nginya Murang'a, ngĩoya airĩtu akwa na ciana ciake, tũgĩthiĩ. Tũgĩkora athuri nĩ mathĩnjire, magĩka magongona marĩa mekaga, tũgĩthiĩ nginya kaburi-inĩ, niĩ tũkĩohorana. Akĩheo mwana wake ngũkũ. Rĩu we athaithaga atĩ, ĩ uma kĩhiko kĩu rĩ, tũcokanwo. Ngĩmwĩra we, niĩ ndigũcokera thĩna, we nĩwaremirwo nĩ kwĩrũgamia. Yes. He was a very senior person kwa Reri, but because ya maica aumire ũguo na rĩu atũraga gĩcagi. Ciana ngĩmera mamũhe kĩrĩa makũmũhe, tondũ no ithe wao, tũcoke. So since then nĩakoretwo akĩhũra, nĩatuĩkire mũndũ so desperate in life tondũ atũraga gĩcagi. Anyuaga tũcohi. Ũcio nĩguo mũtũrĩre ngwĩra athuri. Ndĩmwĩre mwana mũciare ndateagwo. Tondũ rĩu rĩ mwana ũcio ona ũngĩgeria akwende ndangĩkwenda tondũ ndwamonirie fatherly love. Ũguo ona ciana icio ona ingĩgeria gũciĩra atĩa gũtirĩ ũndũ ingĩthikĩrĩria. Tondũ nĩwaigua rĩu ta rĩu ũyũ wahikirie amũire me class three na four. ucio niwe mwene ithe wao baba wao riu ona ingĩgeria kũmaiguithia ũhoro ũyũ gũtirĩ kĩndũ mangĩigua niĩ ona ndirĩ kĩndũ ingĩigua gĩake by the way because he wasted his own life true na mũthuri eciragia rĩrĩa ate mũtumia rĩ nĩ mũtumia wathiĩ kũhereka we nĩwe ũgũcoka na bĩinĩ niĩ ndigũcoka na bĩinĩ niĩ thaa ici rĩ ndĩrarĩa maciaro ma ciana ciaku. ma ciana ciakwa we ũcio mũtumia ahikĩtie rĩ nĩ akĩmũhikĩtie na mũirĩtu ũmwe na gaka kangĩ but mũirĩtu ũcio ahikire nake rĩ njiguaga atuĩkire wa drugs na ũyũ ũngĩ akĩbuata footsteps ciaũ cia mwana ũyũ nĩ wona mũthuri ũyũ nĩwe watuĩka wa kũrĩra tondũ njiarwa ciake nĩ cieka atĩa ũguo mũthuri wĩ hau nja ũgĩciria rĩrĩa waherithia mũtumia athiĩ na ciana atĩ nĩwe ũkũhereka we nĩwe wĩna thĩna Gũka mũkũrũ acokagĩrĩrwo na maithori. Mũthuri ũcio nĩageririe kwaria no niĩ nginya ũmũthĩ ũyũ ona ngĩhũra mwĩraga nĩ kwega no niĩ tũtikĩragia hau. Ndĩmwĩraga niĩ kũnjĩra nyume kĩhiko kĩrĩa ndĩ njokerere thĩna rĩ, icio nĩ iroto. Na ciana ici nĩciakũrire ciũĩ ithe. Rĩu Kariuki akoragwo gĩcagi Mũrang'a. Ngĩrwo nĩ andũ ao atuĩkire kĩndũ oro ũguo, tũ pension tũrĩa aheagwo no anyuire aikare kũu na ndaumire akĩte nginya nyũmba. gĩcagi na nowe mwanake and the sisters nao nao nĩ makuĩte rĩu nĩwe ũtigĩtwo gĩcagi kĩu njigua ona kahũa karĩa atigĩirwo nĩ gũkomborithia na nga- hakuhĩ endie mũgũnda mũthuri wĩ hau nja ndarũmia mũtumia ũcio waku na twana tũu ũhetwo nĩ ngai tondũ nĩ- nĩyo kĩrathimo gĩaku mũciĩ wakwa ũcio ndagĩire Andũ acio nĩ maacokire makĩnjĩtĩkĩra. O na tondũ nĩ meetĩkĩrire. Gĩtũmi nĩ tondũ niĩ njũĩ mbaara ciothe irũagwo na mwĩrĩ. Niĩ yakwa ndĩarĩ yakwa, yarĩ ya Ngai. Ũguo ndingĩamĩrũire na mwĩrĩ. Ũguo niĩ mamena no kũmenda ndamendaga na ngameka wega. Mũthuri wakwa nĩwe first born, ũguo gũtirĩ mwana ũtagereire gwakwa ngathomithia, nginya wao wa mũico. Ũguo niĩ ndamekaga wega. Makora maybe nĩ ngũkorwo ngĩka ũru, niĩ ndatũraga njĩka wega nginya ũmũthĩ ũyũ ndirĩ ndameka ũru. Ona hĩndĩ ĩyo ndarĩ na ihinda iritũ magakorwo, mũthuri wakwa ndamwetheire wĩra 2013. Na ndamwethera wĩra rĩ, agĩthiĩ Qatar. Na athiĩ Qatar bado maũndũ makĩritũha tondũ nĩ athire agĩka accident yarĩ njũru mũno, agĩtuĩka maratathi make nĩ ma kũ hold wo akĩamba akĩnyitwo, agĩtuĩka nĩ egũikara kũu hakuhĩ mĩaka ĩtatũ akĩrĩhaga thirĩ ũcio. But ndiacaire thĩna wakwa na andũ I only shared with my mom na mami harĩa ũrĩ Ngai akũrathime. Atũre amũrathimĩte. Amen. Tondũ mami witũ ingĩamũheire challenge ya mũtũrĩre wakwa me am a Catholic andehagĩra o rũthario akanjĩra mwana wakwa ĩno nĩyo thiri. Kuma rĩrĩa akũnyitĩrĩire o rĩrĩa wetĩkĩrĩrwo nĩ O gwa rĩrĩa, Kariũki ĩĩ. na ndarĩ akũrekia. Nĩ ũmenyaga Mami, aciari aingĩ up nĩ to ma- this day. nĩ maingataga ciana ciao. Mami witũ reke ngwĩre wa wĩtagwo Wanjirũ? Wanjirũ nĩ maitũ. ĩno nĩ njeri mamu witũ ngai agakũiga matukũ maingĩ Amen. mamu witũ atũnyitaga ũguo ithuothe wanjirĩ mami ndagĩa challenge no thuthario anjigagĩrĩra hau agĩta mwana wakwa ĩno nĩyo thiri iga maũndũ mothe mahoya-inĩ and that is my mom up to today nĩ anyitĩrĩra mũno ona ndagĩa na challenges icio ciothe cia marriage ona hĩndĩ ĩyo mũthuri agĩa na cira Hĩnjo nĩguo nginya Wanjirũ arahika ngageria gwĩka ũthoni wa Wanjirũ gũkarema nginya rĩu akĩhe rũtha akĩnjĩra reke moke to ndikũhota gũka nĩ moke to ndihota gũka gũkũ no nginya maratathi makwa nĩ mahingĩirwo. Gũcoka gũka mahinda marĩa okire aikarire ũthĩ nĩ ya mwarĩ wa nyina handũ kĩrabu akĩra ũrĩa ndĩ mũmaraya but thank God waigua njugaga gĩtonga nĩ mũthuri wa bata. okire aheo ndeto agĩũka akĩgũra kajoni woka to nĩ anyuaga akĩgĩra metha-inĩ akĩnjoka mũndũ wakwa gũhe ndeto akĩhe ndeto iria aheo nĩ mwarĩ wa nyina na akĩnjĩra ndakwĩra ũũ moka gũkũ makanie mere mũciĩ wakwa matigane nao na niĩ makuhĩ December akĩnjĩra thĩnja moke Ma- nda- wamathĩnjĩra moka ũkĩmaumagaria ũmere ndauga gwakwa matigane nakuo na noguo ndekire ngĩmera gatagatĩ gakwa na jothefu mũtige tondũ ndeto iria mũrakĩmũheire rĩ ndarakĩheire ciro ya- yathiĩte to an extent makanyita my first daughter akamena okay. my in-laws now tondũ my daughter nĩ akinya 2013 nĩ agĩa mwana acoka agũthwo nĩ stroke Hĩndĩ ĩyo nginya mũthuthinyu nĩ athire, rĩu mũrigo nĩ niĩ. Nĩ akomanga kana. Kana ge ga ciumia ici, ciumia igĩrĩ. Ahikĩtio nĩ mũmbaluya. That's a story for another, another day tondũ mwana wakwa nĩ atunyirwo mwana, tũgĩthiĩ igoti-inĩ, mbaluya nĩ cioire mwana. Nginyagia ũmũthĩ ũyũ. Up to date. Tũikaraga na Charity. But nĩ njokagĩria Ngai ngatho, mwana wakwa agũthĩtwo nĩ stroke, ndonaga, ndathiaga, she was just like a log. But today nĩ ngũtwara Charity, akoragwo na, Beauty stall, fig tree stalls, ndugiuga nĩ arĩ stroke, Njeri nĩ agũkua. Eh, sawa Faith. She's a living testimony. Oh, yeah. na nderĩtwo nĩ ndagĩtarĩ ngũre wheelchair she'll never walk no ciro nĩ nderire ngai ndikũgũra wheelchair Thaa ici nĩ arathiĩ na magũrũ make. ona ndiagũrire twamũkuire ũguo ndeire mwathani ndĩrenda tũgĩe kĩrĩko mĩeri ĩyo ĩtandatũ nderwo nĩ thikũ ithathatũ mathaa matandatũ kana ciumia ithathatũ ke tũgĩe kĩrĩko jehova mwana wakwa ciumia ithathatũ nĩ agũthiĩ na magũrũ Shiva, there's power in the tongue. Six weeks down the line, Charity Aitebea. Wow. She's a living testimony today. Uh -huh. A beauty shop, a salon yake, uh -huh. na ndũngiugania the stroke no mwana watu agĩtunyirwo ũguo nĩ ndagĩire na ihinda rĩritũ mũno mũthuri agĩthiĩ nĩ agĩa cira charity nĩ agũthwo nĩ stroke nĩ ndagĩa na macira ma mwana nĩ twarema no mwana nĩ agĩtunywo na tũkĩiganĩra uh -huh. So, mwana ũcio harĩa rĩu acokire nĩho anjĩraga maũndũ marĩa akĩheagwo makwa nĩ a tatawe. Nginya agakũmena we Nginya wĩta mũciari akamena. wake. Ĩĩ mwana agakinya gũkwĩra we nĩwe watũmire ngĩe stroke. Nawe Kaĩ. ũgakĩmwĩra Jehova ũta ũrĩa ũtũramwoera ũkĩnjokerera kairĩtu o ngoro nĩ niĩ. Mm. But she came later and told me na akĩnjĩra mami it was the pressure. Tondũ nĩmanjakagĩra kĩene hĩndĩ ĩyo mũthuri atakĩrĩ kuo. No nĩngathaga Ngai mũciĩ wakwa ũcio nĩwarũgamire, nĩgũkorwo nĩndagĩire na mũthuri wĩna stand, ũtathikagĩrĩria. Na onawe nĩwarĩ na mwĩhoko harĩ Ngai. Na niĩ, Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo nĩwe ũndũrĩtie. Na kũheo mũciari, wanyonirie atĩ harĩa ingĩhitha no he Ngai. Nĩtwagĩte... nĩ twagĩte na kũginyana rĩmwe na mũthuri na tũgĩthiĩ gũcira mũciĩ njũrĩte no nĩ njokagĩria maitũ witũ ngatho mokĩte na athuri mamu witũ ndetanaga Mhm. egũcira athuri moka arĩa mokire a mwena wao marĩa moria tondũ mamu witũ baba witũ akua mamu witũ nĩ ekire igongona inene mũno akiuga ahikĩra jesu ũguo gwitũ ũngĩkinya ũkũhanaga kanitha Magĩkĩmũria nĩ twoka na athuri na tũkagũcira. Matha akĩmera mũthuri ũcio mũkĩte nĩ oĩ baba wetagwo ithe wa komo. Akĩmwĩra ithe wa komo kuma wawerũ akua ndahikĩire Jesu na Jesu ũrĩa nĩwe ũthikagĩrĩria maũndũ ma gũkũ. Maũndũ ma gũkũ. Na Teresia na Joseph makĩmenyana na onga mwarĩ ho. Nĩ maume nja marie ũrĩa magũtua. Baba ũrĩa wamohithanirie ũhiki e Parklands mathi magakanje certificate marĩ erĩ. Ũrĩa magũtua moke matwĩre. Ithuĩ tũtiarĩ ho makĩendana. Mama arĩ wise mũno. Eh, na tũkiuma nja. Na tondũ mami nĩ anyi advice ĩte mami ndarũgama gĩtha ndigano rĩ, na tondũ ndaumĩte nĩ mbara rĩ, na nĩ ndahindĩte rĩ, akĩnjĩra mũndũ ndanĩkaga mũciĩ wake. Andũ aya moka gũkũ mone cia kwaria itũra. Ũmũmorie na mũthuri waku mũcoke mũinũke. Na rĩu nĩ ũndũ wa, wa mahinda mamu rĩ, ngwenda tũteng'erie oro hanini ũtũ, ũhe advice kũrĩ mũtumia wĩ haha nja tondũ atumia nĩ aingĩ me kĩhiko-inĩ tondũ ndarenda kuma hau mũthuri wake ndakahike mũndũ ũngĩ kana ndarenda kuma hau tondũ ena mwana, we nĩ waumire gwaku wĩna ciana. Hihi no wende kũhe advice kũrĩ mũndũ wĩ hau nja na ningĩ airĩtu arĩa mahikaga nĩ ũndũ nĩ agĩa mwana na arona kaĩ aga kũhika ena mwana ĩ mũtũrĩre wake ndũkagĩrĩra. Rĩu ndĩrenda ũhe advice kũrĩ andũ acio na ũcokerie mom ngatho mũno harĩa hothe angĩkorwo arĩ na Mister Gitonga mũno. He mũirĩtu wĩ hau nja ũgĩte nda No ũkauga nĩũkũhika tondũ wĩna nda. Ndũkahike ongorwo mũtiendanĩte. Na kũgĩa mwana it's not the end of the road. Tiguo mũico wa maica. Tondũ kunĩka kwa mũiko tikuo mũico wa kũruga ngima. Mm. Ũguo wĩ hau nja wĩna nda na no kũra push kũhika na no kwa mwanake ũcio ndakwendete no harĩa mũrathire gwĩka atĩ ũragĩa nda Gĩa mwana ũcio tondũ nĩ kĩrathimo na ndũka lose hope mũtũrĩre-inĩ. We wĩ kĩhiko-inĩ tondũ nĩ wathire ũkĩgĩa nda na ũkĩhika na hatiarĩ wendo na nĩ ũrona hatirĩ future. Anjia mũtũrĩre. Na we wĩ kĩhiko-inĩ Na ũrathiĩ tondũ wa tondũ atumia nĩ tũtaranaga cirũ mm. na hau nja mm. ta rũgamia mũciĩ waku ngwĩre ta ũrĩa maitũ witũ anjĩrire rĩrĩa ndarĩ na challenges thĩinĩ wa marriage akĩnjĩra ũyũ nĩ mũtharaba ũhetwo nĩ ngai mm-hmm. na ũhĩmbĩrie na wendo nginya ndagĩka ya mũico mm-hmm. embrace that cross with love mm-hmm. angĩkorwo gũtirĩ mbara angĩkorwo nĩ challenges cia kũmbana na kũrĩa kũngĩ arũme othe gũtirĩ mwega kana nyambo waciairwo nĩ mũtumia ũmwe ngwĩre mũtumia wĩ hau nja tondũ gũtirĩ mũkarange nĩ nguga ũguo angĩkorwo nĩ thimũ ici twĩ nacio mũciĩ mũtumia tigana na thimũ thimũ ya mũthuri ĩyo nĩ ĩgũtũma ũrware rũmia mũciĩ waku Hoera mũthuri waku na mũciĩ nĩ ũkũrũgama tondũ siri ya ndoa nĩ maombi ũtahitha he ngai ũtahitha mũciĩ waku he ngai ndũrũgama tondũ marriage is not a bed of roses reke tũmenye kwĩhitha he ngai na harĩa ũrona biũ biũ ũngĩthikĩrĩria we inyua ina self nĩ ũmenyaga kana he future kana hatirĩ Kana hatirĩ. listen to your inner self thikĩrĩria thamiri yaku ĩrĩa ĩrakwĩra ũyũ luzĩte hope ndũkuona mũthuri niĩ ndekire ũhiki na ciana ithatũ hakĩrĩ mũthuri wĩ hau nja waku wĩigĩtwo ndũtige gũte kĩrĩgĩrĩro akĩrĩ ho na ũcio kwanza nĩ wari ti atĩ nĩ mũthuri mũkũrũ andete na mwaka ũmwe we ona we ũtĩte kĩrĩgĩro na wĩna ciana ithathatũ wĩna mũthuri ũigĩirwo nĩ ngai tiga gũ- gũ- kũ lose hope what we always do nĩ gũ- nĩ kũ lose hope Na kwĩitanga, mĩĩrĩ ĩno tũhetwo nĩ Ngai reke tũmĩtue hekarũ ya Ngai nake atũrathime. Ũguo noguo tũngĩka. Na mũciĩ waku ũmenye kũũhitha he Ngai. Nawe mũtumia wahika, tondũ ũtanahika ũtũũraga ũhoyaga Ngai akũhe mũthuri. Wagĩa mũthuri ũkeheria Ngai gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ũkaigĩrĩra mũthuri? Maũritũ matikehera marriage-inĩ, tiga kweheria Ngai gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ũigĩre mũthuri. Menya Ngai nowe mũthuri ũrĩa wa athuri. tũrĩra ngai ũcio nawe Mr. Gitonga harĩa ũrĩ ndirĩ- ndaga ciugo cia kuga you've been there for me my dear I love you so much ngai witũ akũrathime agwĩke wega na tũrĩa kũnyitĩrĩte because ndiĩ ũrĩa ingiuga you've been my pillar maitũ wa njirũ harĩa ũrĩ ngai witũ akũrathime nĩ kũtũma njikare mũtũrĩre wa Ngai, gũikara njĩra-inĩ cia Ngai na kũnyomia- kũnyonia kũrũgamia mũciĩ kĩhiko gĩakwa kũgĩaka mũthingi-inĩ wa Kristo. Ngai witũ agũtũrie matukũ maingĩ tũkuonage mami. Ndĩ mũndũ ũraga ciugo na nĩ ingĩhoya Ngai a- a- agitĩre marriages because in marriages that is where we get the leaders of tomorrow, atongoria a rũciũ, ahunjia a rũciũ, mĩciĩ ĩrĩa ĩragwa reke tũmenye kũũrĩra he Ngai na kwĩhitha he Ngai. Thengiũ mũno mamu, ndigwĩciria niĩ he ũndũ ũngĩ ngongerera, no he mũndũ wĩ hau nja na tondũ we ũkĩrĩ na ciana nene rika ritũ kĩkĩ, he mũndũ ũngĩenda gũkorwo akĩ ũkĩmũhe advice, koguo tũhe namba yaku kana harĩa tũngĩkuona nĩgetha mũndũ ũngĩenda kwaranĩria nawe nĩ egũkũ reach. Mũndũ ũngĩenda, nĩ ngenaga mũno ngĩtara andũ anini nĩ ũndũ wa ihiko na mĩciĩ, Aah mũndũ ũngĩenda kũnyona namba yakwa nĩ 0722 87 51 13 ngoragwo kahawa west na ngoragwo handũ harĩa bypass hakuhĩ na kanitha wa jj mũkawa wĩtagwo occupy restaurant mũndũ ũngĩigua nĩ ahinyĩrĩrĩkĩte nĩ akwenda twarangie ũrenda kũmĩrĩrio mũtũrĩre-inĩ i love doing that Thank you mũno mam. na niĩ nĩ ũndũ wa mahinda ndikuongerera ũndũ ũngĩ ngũkũria wĩtĩkĩre kũnyitana na ithuĩ kwa igĩrĩ ithatũ kenda ithatũ ithatũ facebook wega tv ke kana wa njirũ wa ngata na ningĩ no ũtũkore kwa whatsapp nĩ kĩbũgũ mũgwanja ĩmwe kenda mũgwanja ithathatũ mũgwanja mũgwanja ithathatũ mũgwanja nĩ rĩakwa nĩ wa njirũ wa ngata mũrarie wega na mũkorwo na mahinda mega o nginyagia mũthĩ ũngĩ na nĩ ngatho mũno kũrĩ mr gitonga na mam harĩa hothe angĩkorwo arĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo makĩnyitĩrĩra mam na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire